Ṭṭabaɛ wis sin d ṭṭabaɛ i d-isebganayen d akken yiwen lweqt tamesgida tettwaqehher aṭas. D akken tamesgida aɛdaw yewwet amek ara tt-irreẓ, amek ara yessexleɛ imdanen, yenɣa-ten. Ad nwali ayagi-ni deg tedwilt-agi. Qqimet-d yid-neɣ.

Dɣa, deg ṭṭabaɛ wis sin, ad nwali d akken ixulef ṭṭabaɛ-nni amenzu. Daymen axaṭer deg ṭṭabaɛ-agi, rebɛa-agi n ṭṭabaɛ imenza, ad nali, ad nwali rebɛa iɛudiwen. Dɣa, ad nwali deg ṭṭabaɛ wis sin, yellan beaucoup plus deg tektabt-agi n uwḥi, Ixef wis setta, taṣeddart tlata akked rebɛa. Inna, imi i icerreg ṭṭabaɛni wis sin, sliɣ i lxelq wis sin inna, As-d! Yeffeɣ-d yiwen uɛidiw nniḍen d azeggaɣ am tmest. Win i t-id-irekben tettunefk-as tezmert ad ikkes lehna si ddunit, i wakken ad tt-nnaɣen yimdanen way gar-asen Ittunefk-as-d yiwen ujenwi d ameqqran. Kan d-nniɣ, aɛudiw-nni ixulef amenzu. Akken daɣen la mission neɣ ccɣel n uɛidiw-agi neɣ win yellan fell-as yesɛa une autre mission. Amezwaru-ni nwala-d d akken aɛudiw d amellal. Wagi aɛudiw d azeggaɣ. Amezwaru-ni yegwi lqus deg ufus-is anda akk ttɛaṣabt ɣef uqerruy-is d lmasiḥ asmi i d-yeḥya. Maca wagi Win i t-irekben, tettunefk-as tezmert i wakken ad ikkes lehna deg ddunit, wa ad nnaɣen yimdanen deg wagar-asen. Ayagi-nni akk i ttunefk-as daɣen ujenwi d ameqqran. Ad nwali kra n lizilima, ajenwi, amennuɣ, akk d uɛudiw azeggaɣ. Acu i d lmeɛna n wayagi? Ad nwali d akken à partir la fin du deuxième siècle, yani 180 tasawent, alammi d le début du quatrième siècle, alammi d 313 exactement, yella-d uqehher d ameqqran ɣef yimasiḥiyen, jami yella-d deg umezruy. Xaṭer aɛdaw, cciṭan, asmi yeẓra tamesgida tettimɣur, tamesgida tettnerni, dɣa yenna ḥbes. Ilaq ad sxedmeɣ la violence. Ilaq ad sxedmeɣ ajenwi. Ilaq ad kkseɣ lehna deg ddunit. Xaṭer Lmasiḥ yewwi-d lehna. Aɛdaw ur yebɣi ara ad tili lehna-agi. Aɛdaw yebɣa ad iẓer imenɣi gar yimdanen. Dɣa, si la période la plus sombre i tɛac tmesgida deg la persécution, deg uqehher, à partir n 180 alammi d 313. Anda llan imasiḥiyen, ass-agi ma nruḥ ar Lirwin, ama deg Tipaza, neɣ deg Timgad, ad naf dakken mazal li zanfiteyatr-nni ttilint li zaran anda imdanen ttferrijen des spectacles, mais li spectacles-nni daɣen tikwal d imasiḥiyen i ttawin, ḍeggiren-ten iɣersiwen i wakken ad ten-ččen.

deg Matyu chapitre 24 yani Matyu Mata 24 taseddart tis setta yenna dakken ad teslem s ṭradat tigrawliwin meɛna ɣurwat ad ken yeffeɣ leɛqel ur ttagadet ara axaṭer ilaq ad yeḍru wanect-a meɛna mazal mačči d nnger n ddunit. Lmasiḥ ay atmaten tisetmatin Ur d-aɣ-d-yenna ara d akken atan ma tumnem yis-i ad tilim bya, ad tesɛum ṭṭmana n daxel, ad tesɛum lehna, ad tesɛum asirem, maca aɛdaw ad iɛreḍ i wakken ad awen-ikkes anect-nni. Xaṭer tamesgida tuɣal s un champ de bataille gar ccer akked lxir, gar Sidi Ṛebbi akk d waɛdaw aɛdaw yekkat ad tiɣḍel alors anwali dakken tedwilin i d-iteddun asmi ugerriyus i wara sdaxel yeɛreḍ iwakken ad as-d-ikcem ɣer daxel asmi ugerriyus i wara s berra yeɛreḍ iwakken ad d-ikcem ɣer daxel ɣef ddemma n wayagi ay atmaten at teysetmatin tzemrem ad tabunim tzemrem ad twalim d'autres vidéos i wakken ad tfehmem neɣ ad tesɛum une image complète n umennuɣ-agi neɣ n sebɛa n ṭṭwabeɛ-agi neɣ n sebɛa n tmesgidiwin xaṭer la première partie Apocalypse 1 anda on a développé les sept églises et la deuxième église qui est le parallèle d uɛidiw agini azeggaɣ la deuxième église mi qqaren Smirna yellan d tarẓagant en fait ad naf dakken c'est la même chose en fait sebɛa d tmesgidiwin sebɛa n ṭṭwabaɛgi ttɛawaden-d i umezruy mi s-imeslayen nniḍen Ayagini d acu i yebɣa ad aɣ-d-yini d akken en fait à partir du deuxième siècle la fin du deuxième siècle akked troisième siècle anda aɛidiw agazeggaɣ d idammen n imasiḥiyen anda yella ujenwi aɛdaw yekkat amek ara yesseɣḍel imasiḥiyen amek ara d asen-ikkes akk ayen i d asen-ihegga Sidi Ṛebbi akken daɣen ad nwali d akken yebɣa ad yessenger merra tamesgida. Ɣef demma gwayagi ay atmaten at yessetmatin nniɣ-d Lmasiḥ inek ur ttaggad ara. ad yili ṭṭrad, ad yili imenɣi, ad yili wayagini merra, mačči d tagara. Unẓra, just un siècle après Jésus, yekkumaṣi-d leqher d ameqran, ɣas akken deg lweqt n rrusul,

Déjà, deg legliz n Smyrna, ibeggen-d iman-is am win akken i iɣelben lmut. D win akken i iɣelben lmut. Dɣa, la période-agi-ni, i d-ɛac akka tmesgida n uqehhar, ttmetkin-d imasiḥiyen d akken lmasiḥ, Iɣleb lmut. Ɣef ddemma-agi i d asen-yenna yiwen, ur ttqehhiret ara widak immuten ɣef yiw immuten widak yumnen dakken Rebbi-nsen immut ɣef umidag yeḥya-d. Ini-as ulac d acu i tzemrem ad sen-txedmem. F demmaggwa-agi, ay atmaten, ay tiyessetmatin, ad naf dakken Sidi Ṛebbi ihegga-d agdud-is i wakken ad iqbel tidet akken tella, mam deg umezruy. Ur tettut ara ad tabunim ay atmaten tisetmatin, ceyɛet-aɣ-id les questions d agla-nwen, akken daɣ nezmer ma tt-commentim, ma yella tḥusseḍ dakken Ayagi yella d lfayda-inek neɣ yella yak d lfayda i kečč neɣ i kemm a weltma tzemreḍ daɣen ad tzuẓreḍ ayagi tzemreḍ ad tpartajiḍ wa ad tiliḍ sebba lbaraka i wiyaḍ ǧaw nehna talwit ɣer tikta nniḍen